Ġiri, inti rajt kemm ilek fil-kunsill, rajt din il-problema tigrava qed nassumi, għax aktar ma mar, aktar ġew nies joqogħdu ta' slima, aktar inbnew units ta' slima, aktar bdejna nilqgħu nies tal-gaming, aktar ġew turisti, eċċetera, eċċetera. Ġifieri inti din il- ehm, eh, dan l-istress fuq is-sistema, l-volum ta' nies dejjem rajtu jiżdied. Mela, Waqt li qed jiżdied dan il-volum ta' nies, l-infrastruttura rajtha tiġġedded? Għad xi ħaġa l-istress fuq is-sistema. Sewwa.
Dik qed nibża' minnha jien. Stress fuq is-sistema. Sewwa.
Tad-dranaġġ. Alright, għidli iktar. Dik qed nibża' qed nistenniha tfaqqa'. Kemm żdied bini ġo tas-Sliema? Żdied ħafna. Hija mistoqsija retorika jew għandek in-numru? M'għandix in-numru.
Żdied. Nafu li żdied. Mhux hekk. Jiena l-aħħar katusi ta' dranaġġ li naf li nbidlu fis-70s. Ma naf bl-ebda katuż li nbidlu. Ma naf l-ebda katuż li nbidlu f'sistema ta' dranaġġ. Bis-sebgħinijiet, ġifieri.
Jien niftakar fis-sebgħinijiet, in-naħa tax-xatt, fejn konna noqogħdu. Sewwa, distrend.
Distrend, hemmhekk inbidlu l-katużi. Il-bqija ma naf imkien li nbidlu katużi, ħlief fejn saret xi biċċa triq. Imma s-sistema ta' dranaġġ. In ġenerali.
In ġenerali.
Tiflaħ.
Inti Jew- x'taħseb? Min ngħidlek ma tiflaħx. Jew qed nistennew xi splużjoni. Madonna.
Mm. U inti Hemm tissuspetta li. Ġotaslima, ġotaslima hemm parti minnhom mhux katusi, tunnels.
Sewa. Per eżempju, Tower Road hemm tunnels u hemm katusi wkoll. Ġieli ħareġ. Per eżempju, kellna problema Quisisana, joħroġ fuq il-blat, kont għadni kunsilli dak iż-żmien niġbed l-attenzjoni fuqha. U nstabet f'ħafna mill-problemi li kienet. Kien hemm, pereżempju, katusi tad-dranaġġ, sistema, mhux imqabbdin, tal-blokka mhux imqabbdin mas-sistema. Fodi li għandek. Ma fejn kienet imorru? Jinżlu fir-radam u bekk joħroġ fuq il-blat. Xiex jinżel fil-pedament? Fil-pedament. Jinġel fil-pedament, ah. umbat. Issa, ma nqabdiċ ma l-ewwel, meta il-kontrattur kien għamel it-triq ma mil xol sow, bekk tmur kwisi saħna, tara bxiet minn postijiet, ma qtluħ it-tarmak, mm. fejsa eh, tiswija tal-dranaċ. L-obbligu għemmek ta' minu tal-istati u tal-kontrattur?
Le, dak ilha li saret it-triq, imma apparti hemmhekk tidħol responsabbiltà il-Water Services għax id-dranaġġ jaqa' taħt il-Water Services. Il-Water Services li m'għamlux biċċa xogħol tajba f'dan il-każ.
Mela, għax ikun ċar. Dejjem jinżel, jiġu tas-sanità, jiċċekkjaw, u mbagħad jsibu l-ħireġ minn hawn, u mbagħad il-water services jiġu jiċċekkjaw il-katusi, għatana tajjeb, ma minn fejn ħireġ dan? Minn fejn ħireġ? U mbagħad jerġa' jagħmlu testijiet u hekk u sabu, bdew jħafru sabu pereżempju kien hemm fej kien hemm il-katusa metru nieqsa. Oħrajn is-sufun, is-sufun hija l-parti dik li kien fuq il-bankina fejn jgħaddi minn taħt biex ma titlax ir-riħa, imkissrin. Affarijiet vadi, imma apparti dik ta' Kwisisana, is-sistema ta' dranaġġ mhm. ma tiflaħx. Għal iżjed, żvilupp, ma tiflax iżjed. Fat, per eżempju, il-proġett ta' Town Square. Ta' Town hmm. Square. Ma taħseb li ma tiflax għal iktar żvilupp jew ma tiflax għal iżvilupp li hemm bħalissa? Qegħdin ngħidlek qegħdin mal-limit. X'taħseb fuq l-iżvilupp li sar ta' Sliema f'dawn l-aħħar snin? Ovvjament sar b'mod vera veloċi. Veloċi ħafna.
Ħafna veloċi. Dub ta' Sliema m'għadix li kienet. Hmm. Kont tibxi fuq il-front u tara dok il-villas sbieħ
Immovja ma stajniex nibqgħu hekk għax il-popolazzjoni kibret. Il-progress jiġi per-regress. Sa per eżempju niftakar in-naħa tax-xatt fejn konna qogħdu aħna. Kont timxi, kont tara l-vilel, il-grada tal-ħadid, front garden kważi ta' 30 metru, id-dar fuq wara, llum xejn. Blokk aktar flats, barrijiet u restaurants, li jiena ma naqbilx magħhom, mhux ma naqbilx magħhom, ġieli mort niekol nixrob hemm, imma the way they are. X'vordi li jiena għandi flat hemmhekk u biex noħroġ mill-bieb ta' barra insib platform bit-tables and chairs u magħluqa u nies jpejpu u mużika tgħajjat ma' wiċċi. Jekk jinqala' xi accident hemmhekk, X'se jagħmlu n-nies? Kif il-fire engines u kollox. Inti taf x'għandek hemmhekk tibda mill-gżira ġiet issa, mill-gżira waħda ħdej l-oħra. Għala raħħares jkollna accident b'karozza għax jmutu n-nies hemmhekk. Il-karozzi jgħaddu minn mar platforms.
X'taħseb li għandu jsir? Jiena li dak għandhom jitneħħu. Il-platforms?
Kejja.
Għandhom jitneħħu. Mhuwiex posthom hemm ġo Main Road. It's not. Periklu kbir. Waħda ħdejn l-oħra, x'vordieri jiena ngħaddi mal-familja irrid ngħaddi minn ġo bar. Hmm. Qed nitkellem hekk ħafna minnhom ħbib tiegħi ta' vordieri. Vordieri u nitkellem magħhom, x'vordieri jiena. Ġej pereżempju mżira sejlej ta' slima, ngħaddi minn ġo biċċa ta' metru, bl-air curtain, bl-air curtain Alla jbierek, bil-madum minn ġewwa sa barra kontra l-liġi u jiżloq u kollox u tgħaddi minn bejniethom. Ħafna minnhom lanqas għandhom il-permess tal-planning.
Mela, tlaqna?